Helo a chroeso i'r fideo cyntaf mewn cyfres ar un o'n hoff apiau, sef Touchcast. Touchcast yn syml yn ffordd o greu fideos ar gyfer eich dosbarth chi neu ar gyfer chi eich hunain. E, mae'n gret i ni achos mae'n um, osgoi'r broblem o hidlydd sydd yn blocio YouTube. Lle uh, fideos byr chi'n gallu creu eich hunan o fewn 5 munud o, well, 5 munud o chafswm sydd i'r fideos. Mae ar gael ar-lein, a mae'n bosib lawrlwytho fe i'ch gliniadur chi neu PC chi, um, ond hefyd ar gael ar app iOS am ddim. Nid yw ar gael ar Android ar hyn o bryd yn anffodus. Felly, lawrlwythwch yr app, cliciwch ar Open, a wedyn agorwch yr app, ymddeiriadau wedi torri ffwrdd y meiliad. Byddwch chi angen mynd i sign up with email, dwi'n mynd i fynd i fewn gyfnodi am eiliad. Wedi i chi gyfrestru, fyddewch chi i'r man yma. Os ydych chi'n mynd i'r chwith, i'r touch, mi fedrwch chi weld enghreifftiau o, um, o touchcasts bobl eraill. Ond am y tro, mi fyddwn ni'n cyffwrdd ar yr ochr chwith yma, sef cast side, a chanolbwyntio'r greu castiau. A'n syth fyna, fe welwch chi uh, fy wyneb hyfryd i, sori, um, a beth sydd yn ymddangos yw gwahanol arddull neu amrywiaeth o arddulliau sy'n bosib i chi ddefnyddio gyda'ch TouchGas chi. I hon, dwi'n i glicio ar yr un syml fan hyn, a wedyn troi'r camera i ffwrdd mor gloi â phosib, ond sylwch beth sydd yn bosib yw chi yn creu fideo ohonoch chi eich hunan ar gyfer pwy bynnag, efallai'n esbonio rhywbeth neu cyflwyniad. Dwi'n mynd i fynd i'r camera lawr ar y gwaelod ar y chwith, a dwi'n mynd i glicio ar Swap fan hyn ar y dde, fel nad oes angen i chi i oelio'n wynebu rhagor. Um, beth chi'n gallu neud wedyn yw gweld allan o'r camera, sgusodwch rannu bendod, um, a dyna fe, dyna un pwer yn syth o'r holl beth yw eich bod chi'n medru uh, recordio o'r man a'r lle. Um, mae'n opsiwn wedyn i droi'r mic i fyny i arno ac i ffwrdd, mae'n opsiwn i gael teleprompter fel rhywbeth o cue card, A llwyth o bethau eraill. Ond dwn i fynd i'r pethau mwya syml am nawr. Dwi am glicio'r whiteboard. A wedyn dwi'n mynd i newid lliw y bwrdd i wyn. Sylwch, mae yna opsiwn i fynd i'r fath o bapur graff, i gwydr, i fwrdd sialc, i fwrdd... Un o'r pethau dwi'n hoffi wneud yn syth ar ddechrau Touchcast yw i greu teitl. Felly dwi'n mynd i glicio'r teitl fyna, New Title, A wedyn mae yna, mae yna ddewis o fathau o deitlau, jyst dewisio unrhyw un am y tro, a wedyn os glicia i fan hyn, fe wna i ychwanegu teitl ar gyfer, wedyn ni atyniadau byd enwog. Felly dyna'r teitl mewn lle, na ni ganolbwyntio, na i jyst clicio tu ôl enter y subtitle a na i felly Christ the Redeemer. A dwi pob amser yn gweld yn grêt i neud hyn cyn dachre recordio ar yr iPad ei hunan, sylwch dwi ddim wedi dachre eto fel bod popeth yn daclus a mewn lle. Felly dyna ni, mae'n grêt i gael e ar y gwaelod. Os ydych chi yn clicio fan hyn, mae yn opsiwn o gael y teitl i ymddangos am ddau, pump, deg neu tri deg eiliad neu i aros arno. Felly beth newn ni am y tro, jyst i brofi bod e'n gweithio, yw i ddewis pump eiliad. a wedyn na i ddangos i chi recordiad o hynny. Felly beth dwi'n ei wneud ar yr iPad, dwi'n mynd i glicio record, bydd e'n cyfri fi o dri eiliad lawr, a wedyn byddai'n clicio ar hwn a fe welwch chi'r teitl yn ymddangos ac yn diflannu. Felly dyma ni, dwi'n mynd i glicio'r botwm coch. Atyniadau byd enwog, Christ the Redeemer. Dwi wedi clicio'r pause fan hyn eto, A wedyn dyna fe, mae e wedi recordio rhyw fath o gyflwyniad byr i'r fideo. Un peth sydd yn anffodus am Touchcast yw dyw e ddim yn yn bosib i wneud rhywbeth o preview a wedyn mynd nôl i ychwanegu pethau. Um, felly dyna pham dyw'r Touchcasts yn ymal felly ddim y rai mwyaf slic, mwyaf proffesiynol, ond maen nhw'n gyflym a maen nhw'n neud y jobyn yn iawn. Nesaf, fe ewn ni i edrych ar y whiteboard fan hyn, dwi'n ei glicio ar yr iPad, a nitha cyflym, dwi'n ei ddangos i chi fel i greu rhyw fath o deitl ysgrifenedig drwy glicio fan hyn. Dwi'n ei ddewis ffont dwi'n hoffi, dwi'n ei ddewis lliw dwi'n hoffi, eto felly am y tro dwi'n ei clicio ar yr iPad ar y top, ysgrifennu felly Christ the Redeemer, a dwi'n siŵr rhywbeth fel lleoliad felly am y tro. A wneith hwnna'r dro am nawr. Da ni wedi meddwl beth ymla uh, mas yn fwy wrth gwrs beth tasen ni'n neud e go iawn. Eto, wyll gwneud hynna cyn recordio achos mae'n cymryd bach o amser. Pethau pwerus eraill nesa. Um, gyda llaw, chi'n gallu ysgrifennu neu labelu gyda hwnna a chi'n gallu rwbio allan. Chi'n gallu clirio popeth ar y bwrdd. Iawn, dwi'n mynd i wneud e nawr, um, ond chi'n gallu wneud e eich hunan. Nesa, dwi'n mynd i V-apps lawr fan hyn. a dw i'n benderfynu fy mod i am ffoto, felly dw i wedi clicio ar Add a Fap, dw i'n mynd i glicio nesa ar Ffoto, a dyma byddai'n braf i gael ffoto o Christ the Redeemer mewn yna. Felly, a i'r camera roll, ar yr iPad, chwilio am ffoto o Christ the Redeemer, dwi'n gwybod bod un i gael yma, dyma fe, dw i'n mynd i glicio ar hwnna, A wedyn clicio ar Add to Video. Na i jyst dewis un am nawr. A dyna fe, mae hwnna nawr yn fy fideo i. Dwi'n gallu neud e'n fwy neu'n llai drwy llusgio'r pethau yma ar yr ochrau. Os ydw i am cael gwared e, dwi'n clicio fanna. Os dwi am symud e o gwmpas, dwi jyst yn dala fe unrhyw le. Iawn, so fan hyn i neud e'n fwy neu llai. Dwi'n mynd i gadw hwnna fanna, a wedyn fe newn ni rhyw, rhyw bwtyn bach ar y fideo. Dwi'n mynd i glicio ar y bwtwn coch, Lle cyn hynny, i wedi gwir, lle cliciau ar y whiteboard er mwyn cael y beiro allan, jyst i brofi fy mod i'n recordio, a wedyn cliciau ar y botwm coch ar yr iPad. Mae'r mwyafrif ohonom yn gwybod bod Christ the Redeemer yn Rio de Janeiro ym Mrasil. Ond ble yn union mae Rio de Janeiro ym Mrasil? So lot wedi gwasgu pause eto a stopio'r recordiad am nawr. Felly dwi'n hapus gyda hwnna. Nesaf felly byddai'n braf i ddangos y gwir leoliad ar fap. Felly dwi'n i fynd i faps eto. A dwi'n cyn hynny, a dweud y gwir, dwi'n i ychwanegu bwrdd newydd, os maen nhw'n eitha llawn am y tro. Lle'n debyg i bwynt pŵer, lle byddwch chi'n ychwanegu sleid newydd, dwi'n i ychwanegu new board. Ydw i'n hapus? Wel, dwi'n i newid y gwydr i'r gwyn. Ydw, dwi'n hapus fod y llun y dal yna, o bosib, ydw. Nesa, dwi'n mynd i fynd i faps, a bydde fe'n gret i gael map na, ydy na'n bosib? Wrth gwrs, dyma ni, Google Map, dwi'n clicio ar Google Map, dwi'n aros i fe llwytho, a beth sy'n anhygoel, dwi'n gallu hyd yn oed rhoi Christ the Redeemer mewn fan hyn, Beth bydd y fap yn gwneud yw pigo, dwi'n gwasgu go, pigo lleoliad Christ the Redeemer i fyny, a dyna fe, mae e'n rhoi e yn yr union fan. Dwi'n gallu zoomo mewn a mas, chwyddo mewn ac allan, fel bod angen. Dwi'n gallu symud y map o gwmpas fel dwi angen. Dwi'n mynd i glicio ar Add to Video ar y top fan hyn. Bydd hwnna nawr yn fy fideo i. Dwi'n gallu gwneud hwnna'n fwy neu'n llai drwy symud o gwmpas? Neu o leia symud e. A be sy'n anhygoel yw mae'r um, person sy'n gwylio'r fideo wrth wylio'r fideo hyd yn oed yn gallu symud o gwmpas fan hyn. Iawn, bydden nhw'n gallu chwyddo mewn, chwyddo allan. Felly dwi jyst mynd i recordio rhywbeth am y tro ar yr iPad drwy wasgu'r botwm coch. Dyma leoliad Christ the Redeemer yn Rio. Croeso i chi edrych ar y map ac i chwyddo mewn ac allan fel yr ydych yn dymuno. Sylwch, yn y llun ar y dde, mae'n amlwg bod Christ the Redeemer, y tyniad dynol, yn edrych dros yr arfordir. Fe sylwn i fyn'yn hefyd, wrth gwrs, ar y map, yn union ble mae y lleoliad hwnnw. Dyma fe yn ymddangos. O ran gweld e o'r lloeren, gallen ni hefyd glicio fan hyn, Croeso chi wneud yr un peth a wedyn gweld y llun o'r lloeren. Dyma fe'n llwytho. Gallwch weld yn syth fod Christ the Redeemer ar dir uchel iawn. Iawn, dwi wedi clicio ar uh, pause fyna nawr i gael stopio hwnnw. Uh, dwi mae'n ddangos chi felly un peth arall cyn gorffen y fideo yma, gan fod gymaint o faps eraill i ddangos i chi. Rydw i am wneud yw mynd nôl i'r faps yma, Um, a eto, newn ni edrych ar y bwrdd yma. Ydyn ni'n hapus? Wel, felly newn ni ychwanegu bwrdd newydd, rhagofan, yn ytrach na wneud llawer o fes fyna. Newn ni jyst tacluso pethau lan rhywfaint. Dwi'n ni glicio ar faps er mwyn gallu symud nhw beth i'r lle. Mi symud hwnna felly, fanna i'r canol. Symud hwnna draw bach. Dim o rhwydd i symud maps. Mae'n amlwg. O, dyna ni. Clicio ar y top ar y chwith. A wedyn newn ni roi hwnna felly draw ar y dde. Reit, a wedyn newn ni add a fap. Clicio fyna. Beth fydd yn gret nesa? Wel, beth am edrych ar felly tudalen o'r we? Beth gallen ni wneud yn syth fan hyn yw chwilio, sylwch, chi'n gallu rhoi yr URL ar y top os ydych chi'n nabod y URL chi am fynd i, neu Google, wel, a wna i fynd i Christ the Redeemer yn Google, a gweld beth sy'n ymddangos fyna, er mwyn tynnu uh, tudalen o'r we i fyny. a rhoi hwnnw yn y fideo, eto byddai'r gwyliwr yn gallu edrych ar y wefan 'na'n syth a gweld mwy amdano fe. Cymryd bach o amser i lwytho, ond dyma fe. Mae e'n sôn am yr atyniad o ran pa mor boblogedd yw e, mae e'n dod â ffeithiau, beth bynnag dwi am fan hyn. Un o hoff lefydd pobl wrth gwrs yw'r Wicipedia, ond dwi'n mynd i osgoi hwnnw. Dyma ni, 'na i ddewis Yr un ar TripAdvisor gan fod bron 11,000 o bobl wedi gadael sylwad yna neu wneud rhyw fath o adolygiad. Jyst yn llwytho. A dyma ni. Dwi am i hwn i ymddangos nawr ar fy fideo i. Jyst yn aros i fe lwytho. A dyma fe, popeth na, felly bydd hwnna'n gret i'r criw hamdden. Yn anffodus mae'r app wedi crasio arna i fanna, sydd ddim fel arfer yn digwydd mae rhaid i fi gyfadde. Felly be dwi'n mynd i wneud yw mynd nôl mewn i Touchcast a mynd i'r Touch side yn hytrach na ail greu y fideo yna i gyd i chi. Fe wna i dangos i chi enghraifft dwi wedi creu o'r blaen. Dwi'n mynd i glicio ar y fan hyn, ar y chwyddwydr. Dwi'n mynd i newid y title fan hyn i Description. Pan dwi yn arbed fideos ar Touchcast dwi fel arfer yn rhoi rhyw fath o tag gyda nhw. Beth wnewn ni, chwilio am rai daearyddiaeth, rai dosbarth daearyddiaeth 7P sydd 'da fi ar hyn o bryd, lle wnewn ni search fan'na, be sydd yn ymddangos fan hyn yw rai o'r fideos dwi wedi creu yn barod, a wnewn ni jyst clicio ar un o nhw am y tro, lle wnewn ni De yr Eidal, llwytho fe fan hyn fel bydde'r disgyblion yn fy ngwersi i. Helo a chroeso i fideo byr ar De yr Eidal. Byddwn yn dysgu am saith peth pwysig am Dde yr Eidal yn y fideo hwn, gan gofio taw dyma yw'r rhan yr ydym yn ystyried fel De yr Eidal, ac. Felly sylwch, 'na gyd sydd 'na ar hyn o bryd yw fap gyda ffoto, tecst fan hyn wedyn, a ma' 'na bwrdd sialc y tu ôl. Felly dim byd mawr fan'na. Ewn ni nôl wedyn i weld rai o'r lleill. Dwi wedi defnyddio Touchcast i egluro graffiau hinsawdd i ddisgyblion. Helo i chi a chroeso i fideo byr sy'n egluro graffiau hinsawdd i chi. Erbyn hyn, rydych chi yn deall fod yna hinsawdd benodol i Dwi jyst yn mynd i symud ymlaen am y tro, a dyma ni'n esbonio graffiau hinsawdd, patrymau ac yn y blaen, fel i ddarllen graffiau hinsawdd. Bydd oedd yn grêt i sylwi dwi wedi droi'r sain lawr gyda llaw ar yr iPad. Bydd oedd yn grêt yn y wers oedd y disgyblion yn medru gweithio ar eu cyflymdra nhw, lle doedd dim ots os o'n nhw'n yym falle'n abl a thalentog neu yn gweld y gwaith yma'n fwy heriol, o'n nhw'n gallu stopio, clicio ar pause a gweithio ar eu cyflymdra nhw. Cliciwn ni ar back am y tro, a dau yym o hyd i un arall i chi. Dyma masnach byd-eang. A dwi jyst wedi symud mlaen dipyn yn y cyflwyniad ma yn barod. Os fedra fy na feiriadu am hynny. Felly sylwch nwyddau crai. A pwrpas y fideo fan hyn oedd i gyflwyno termau newydd i'r disgyblion mewn ffwrdd eitha ffordd eitha gweladwy a eto ar eu cyflymdra nhw. Felly symudai nôl trwy'r cyflwyniad a ma nôl nawr. Chi'n cael gweld rhai o'r pethau eraill wnaethon ni yn rhan o'r cyflwyniad. Dw i'n mynd i fynd i bac a dw i'n mynd i chwilio am um, un o'r fideos mwyaf diweddar o Ysgol y Preseli, sef Rai Arlwyo. Penderfynon ni bydde fe'n gret mewn gwersi cael fideos bach yn y dosbarth, uh, gan fod YouTube uh, yn cael ei blocio ar hyn y bryd, penderfynon ni i greu fideos ar Touchcast,

Amen. A dyna ni, yr unig beth wnaethon ni fan'na oedd cael y Touchcast ar yr iPad, dim faps o gwbl, jyst mater o recordio yym a mynd a jyst jyst recordio rhywun wrth eu gwaith. Mae hwnna'n bosib nawr yy i ddefnyddio y fideo 'na mewn gwersi os oes rhywun moyn troi nôl a mlaen at iPad rywle sy'n ymddangos. yn y dosbarth ac yn arddangos y fideo, a hefyd wedyn ma' 'na creu toi sbara ac yn y blaen gyda'r ryseitiau, mi fyddwn ni hefyd yn rhannu'r wybodaeth fel ma'r uh, disgyblion a'r cyhoedd yn gallu gweld rheina o adre. Felly, cyntaf yn y gyfres felly yw y fideo yma, y pethau mwyaf elfennol, mae yna pethau pwerus iawn iawn i ddod yn y fideos nesa, gan gynnwys creu cwisiau ac yn y blaen, lle mae y gwylwyr yn gallu ymateb i'r cwis yn y man a'r lle o, o fewn y fideo. Touchcast, ap pwerus iawn. Pob hwyl!